Хатай дьуорар үһүннэ. Утубалыыккалаах.

Дьүүллээх олоҕун айманар, дэнэрдээх ачыттар уоран-талан иирдэрин өлбөт-сүппэт дьылҕалаах Ньыгыл Сонор күүстэргэ хорсун холобуруттар сындалыйбат күүһүнэн үүнүүгэ диэри күнүүгэ үөрбэҕи түһэрэн ии сиртэн сиппийэн өстөөх бүгүн-өтүн кыайыы өрөгөйө былааҕын бары дойду үрдүнэн дулҕаарына тэлээргиир Улуу Кыайыы күннэрэ сэттэ уон аҕыс сыла туолуутун уруйдаахтаан туойабыт уруй буоллун буойуттарга, айхал буоллун аҕаларга! Улуу Кыайыы туһугар ыраах хоту сытар саха норуота сэрии быһачча барбыт сирдэриттэн кэнэҕэһэ суох сиэртибэни толук биэрбитэ. Ол иһин биһиги Сахалар бэйэбит буойуттарбытынан киэн туттуохтаахпыт. Кинилэр үтүө ааттарын ыччаттарбыт дууһаларыгар дириҥник иҥэриэхтээхпит. Ол сиэринэн биһиги бүгүн манна муһуннубут күн бэйэбит сириттэн күн сирин көмүскээн көмүс уҥуохтара урусхалламмыт уруу хаан дьоммутун кыайыы хоту кынаттанан эргиллэн кэлэн бэйэлээх олоҕо туругурдубуттары кыайыы иһин хоргутара аахсыбакка хорсуннук өрүлээбит үтүө дьол Дьоммутун кэриэстии кинилэр икки ааттарыгар сүгүрүйэ. Сэрии сылларыгар уопутар куһартан сүүс сордон алта киһи ыҥырыллан турбуттар. Тыһыынча тоҕус сүүс сордон биир сыллаахха бастакы ыҥырыыга отут алта киһи барбыта. Сэриигэ барбыт сүүс сордон алта киһиттэн аҕыһын бүөтэйэр күннэригэр сылдьарын эдэр дьон, ыал аҕалара

Аанньа диэн этэллэринии, сэрии буолбутун бастакы иккис сылларыгар аһыыҥкалаах уот кураан сатыылаан, сатыылаан от бурдук үүммүт улахан аччыктааһын хоргуйуу буолбута. Ол нэһилиэнньэҕэ улахан ыар содулламмыта. Бу курдук ыарахан балаһыанньаҕа холкуоттаахтар биир өйүнэн-санаанынан түүнү-күнүһү аахсыбакка туран дьаныардаахтык үлэлииллэрэ. Сэрии кыайыы сэрии кыайарын туһугар сыралаах үлэлэрин таһынан артыыс көмөнү оҥороллоро, фроҥҥа анаан ичигэс таҥас тигэллэрэ, үп хомуйаллара. Эдэр соҕус үлэни кыайар дьоннору араас Бэбиэт сыла аҕам өлбүт сэриитин сылларыгар үчүгэйдээх үлэтин иһин мэдээллэринэн буйунша тоҕус Музей баһылыгын бэтэрээннэрин наҕараадалаахтара. Сэрии холоотугар дьоннорун кыһыллара иҥэрээт дьоммут сырдатааттарын кэриэстэн, кинилэргэ Күндэйэҕэ эргэн аттаах тумулугар, Харыйалаах сэригэр туулуурга уонна Матандаҕа мемориаллар туруоруулар кэлэр көлүөнэлэргэ умнуллубат өйдөбүнньүк буолаллар. Сэрии сиэринэн эттэринэн, хааннарынан билэн улааппыт, оонньуур оҕо сааһы билбэккэ улахан дьону кытта тэҥҥэ кыайыы туһа дьиҥ икки хараҥаны ыпсаран, ыараханы үрэнит, дьарамай санналарыгар сүгэн, улуу кыайыыны уһансыбыт кэлин эйэлээх олох дьитириир туттарыгар Сэрдэх илии күүһүнэн уйгуну-быйаҥыны дэлэппит, үлэни өрө тутан үлэ ситиһиилэринэн дьоллонон, дойдуга бэриниилээх буолуу үтүө өрүттэринэн салайтаран олорор көлүөнэ биһиги ийэлэрбит, аҕаларбыт, эбээлэрбит, эһээлэрбит тыыл ветераннарын үрдүк ааттарыгар сүгүрүйэбит. Күн бэйэбитигэр билигин түөрт тыыл бэтэрээнэ уон биир сэрии сылларын оҕолоро бааллар. Тыыл бэтэрээннэрин ааттыыр буоллахха, Иванов Прокопий Михайлович өр сылга нэһилиэк дьаамыгар пуоштатыгар үтүө собостаахтык үлэлээбит СССР сибээһин туйгун общественнай дьайыы солбуллубут үлэһитэ, үлэ тыыл бэтэрээнэ. Николаева Елена Николаевна он бос сүһүтүнү туругун тупсарарга сыралаһан өр сылга үтүө суобастаахтык үлэлээбит ветеринар үлэ тыл ветерана. Семенов Петр Петрович сопхуос үгүс куруук Курууһун тыастаһыыга үтүө сабастаахтык үлэлээбит чемпион суоппар, күннээх күндэри механизатордара Кокуора түбэтэ диэн кинигэлэринэн биир идэлээхтэрин, биир дойдулаахтарын үйэтиппит автор. Кыһыл харыйалаах буойуннарыгар, кыыл ветераннарыгар өйдөннүктэри туруоруу көҕүлээччитэ, тэрийээччитэ, үлэ тыл ветерана. Трофимова Евдокия Ивановна Үүнэр көлүөнэни үөрэтиигэ, иитиигэ үгүс сыратаны биэрэн үтүө суобастаахтык үлэлээбит Российскай Федерация үөрэҕириитин туйгуна, педагогическай үлэ, сцена, тыл ветерана Сергей Зверев Кыл Уола ансаамбылыгар киирэн Тыһыынча тоҕус сүүс биэһүнэлтэ сыллаахха Аан дойду ыччаттарын алтыс фестивалыгар кыттыбыта. Кыайыыны ылымсыбыт үлэ тыыл ветераннарыгар уруй-айхал, ура! Үөрүүлээх параад миитиҥин аһарга тылы тэриллэр нэһилиэкпит Нэһилиэкпит мин үлэ ветераннарын, аҕам саастаахтарын, оҕолорун, нэһилиэкпит бары олохтоохторун итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Махтанабыт биһиги кыайын уһансыбыт биир дойдулаахтарбытыгар. Махтанабыт биһиги эйэлээх олохпутугар. Кыайыы хамсыбыт биир дойдулаах бэтэрээннэрбитигэр уруй! Уруй! Туругурдун Ээлэм! Уруй! Саллаат уонна албанаат ырыаны толороллор Василий Славинов, Александр Степанов.

Олус да үчүгэй бу сиргэ эйэлэ халлааны олоруу. Норуоттар турунуну биир сыалга эйэни, эйэни көмүттүүр. Аны сүттүнү үйэтгэ алдьархайдаах уот сэрии бустук буолан бары сиргэ буустун эйэ киһини Быйана тоҕус күнэ Өрөгөйдөөх Кыайыыны Кыайыы күнэ сэттэ уон аҕыс сыл ааста. Ол уруй-айхал өрөгөйө дуоттубут сааскы сандал күнтэн бүгүҥҥү олохпут үрдүк кэрдиистэрэ сэрии муҥунан билбэтэх үөрэх, сайдыы суолунна үүнэрэ сайдар, кэнчээри ыччаты Бу барыта Улуу Кыайыы тыына, Улуу Кыайыы сарыала. ааттарыттан махтал таптал бэлиэтин үөрүү күөх харыйа веногун үөлээх өйдөбүннүккэ уураллар оскуолар бүдүс былаас бүккүм уҥаттара лига өр кэскилигэр

Ааспыт сэрии алдьархайа ааҥнаабатына туһугары, кэнчээрибит кэскилэ кэҥиирин иннигэри, махталлаах ыччаккыт айхалын тутаҥыт, аҕа дьоммут эһиги өрүү Чэгиэн сылдьарыҥ, оҕо дьоммут түмсэҥҥин. Кэлэр дьолу туругурдан, күүстээх күргүөм үлэннэн, үүнэн, сайдан иһэриҥ. Орто дойдубут оҥолоох олоҕун оҥкулун уурбут хорсун-ходох санаалаах эһээлэрбитигэр Сэрии тыыл ветераннарбытыгар хоолдьуктаах бэйэбит хоҥкуйан, сүһүөхтээх бэйэбит сүгүрүйэн туран, кинилэр үрдүк ааттарын сырдык ыралаах барҕа махтал буолуохтун! Кинилэри эйэни аҕалбыт, көҥүлү түстээбит кэскиллээх дьыалалара биһиги өйбүтүгэр-санаабытыгар, олохпутугар сөҥөр, Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат куруутун эйэлээх олох күөх халлаан чэлгийэ турдун! диэн тураммыт Улуу Кыайыы сэттэ уон сыллаах үөрүүлээх чааһын сэрии эрэ буолбатын диэн бары күргүөмүнэн ыллыаххайыҥ диэн ыҥырабыт! ырыаны таһаарар Евдокия Тарабукина. Евдокия Андреевна Тарабукина толоруутугар